Apenji niya, iweya nang'o e ot ka? Iweya gi iya ni koso iweya na? Aweyi gi ot. Iweya gi ot. Eh. Gi redio. Eh. Koro iya mwa ni dwa dhi kanye? Kawuono rumo Nonga dhi ju. dala. Nonga dhi dala. Idhi dala. Eh. To nisenyisa ni idhi dala. Si moro ywak na ka da kati ng'e. Nono neno ka si neno namba ni. Eh. Ogocho na ka idwara dala. Ma namba waducha. Eh. Na lang'o timore. Ite ma in lako ni ita chich kuogi.

Kawuono, kawuono to afuolo e ibro moro. Baba. An. Iriyo. Ariyo maber. Hey. Job. Oh, Job. Hey. Okay, babe. Hey. Yeah. Yale, yale. Baba. Mm. Eu. Baba biro. Eh. An kodi gi wach moro adwa ni wawachi. Wacha ane nyara. Baba, mano jaduong' moro ma mwadak godo cha. Eh. Baba, jaduong' cha awinjo ni en gi dhako moro ni inyong'o. Eh. Dhakono osemiya stress. Mano kaka wadak gi meru. Koro inya dok adoga mondo walos bang'e wachno bang'e. Abro biro. Abro temo matek. Nyaka tich adiya. Abro biro. In dog adoga dala. Dog adoga dala abro biro loso wachno. Sawa. Eh. Baba kare kidhi biro. Eh, abro temo matek. Abro temo matek. Adhi achop ot. Haya. Sa. Okebe. Etie jaminu kae bi mose. Aw, onge wa. Diga. Donga dwa dok. Sa. Donga dok ir wuon nyithinda cha. Oh, Eh. Koro an an adwa dok. ang'o matimo? Nitiere nitiere dhako moro Mm. ma mawinjo ni ne en godo iluongo ni nyogwa. Mm. Dhako ne osemiya stress. Dhako no siko gocho ne mana pile. Mm. Eti ni agombo duogo, agombo sijui timo kia ang'o. Koro dhako no osemiya Tin dhi adhiya wabiro biro gi baba wa. Wadhi biro gi baba waros wachno. Idhi biro gi baba? Eh. Sawa. Kikenu kuod wiya, utem ubi mapiyo. Wabiro, wabiro. An koro adhi. Koro utem ubi mapiyo, kik ukuod wiya. Wabiro, wabiro nyala mapiyo ona. Sawa. Eh. Baba. Koro okere. Ing'e na. Ariyo maber. Eh, iwinjo wach man nyaminwa owacho? Awinjo. Eh, koro wacho mane? Koro wachno wadhi loso. Oh, Onen- sadi. Onego walos kiny wadhi walos wachno. Oh, kiny. Eh, Mano ber ahinya baba. eh, mano. Eh. Wadhi ane tich mane atimo kae. Sa kidhi wil. Ah, Hai. It's 3K on the beat. Yawagi, Yawa bire jaoda. Ah, Eh, hey, Isaya dalau. donga seduong'. Ere gima ber ma wuon pa, ma jaduong' nomiya ya. Ngeni wan jodongo machon gi. Mano tidhi neno gi ot. Adhi neno gang'owa. I- Idhi nene. Yawa gire koso. Hey, ani do, ja, eh, isebiro maber. Eh. Wachope ot ka ang'e moko. Ani we idhi to ka kanyo kende gwen opielore ambi kok ing'e ni tinde Koro in ok nyal ywe. koro in ja jaduong' motini ineno na nya ywecho gi kure. Ne dhako e milori koda ng'ina gima nya chamo iyo denyo nyaka chieng' kiwuok ka. Milori koda nade yawa. dalano mae dalano mae dala nyaminu no koro wadonjo dong eh. eh kwani

Ani piny muneno ni yawa chieng' moro be ndalo na biro gik kata lare president to president ni abiro lare higa mane yawa hey. mondo adonj donj kere kere gi kanyo eh Nini wani ka ka en ka Sisi,

Koro gima timore en niya, Eh, ang'e ni bet itimo maber kuom biro lemo. mhm. To nyari ni nitie kaka owang'o iye. Nade wuoda? Ang'e ni n- seche moko iyudo ka owuok odhi chiro. Eh, Iwinjo madharau ma nya- nyari timona. O- Owadgi iwinjo gini. Dhako owuok ni dhi chiro. punda ma waro ma miye ema owuok ni iyudo ka oketo joma kowe ka muodo punda mos mos ka biro dala sasa bukora ka penje ni nyawagire mang'o madhi mbele to nyawagire ochiko na mana tunge malo tiende ni tunge moko tindo seti Hey, to tek manade. ani odhiera jaduong' imbe penje nyari ni e bede kode piny mos Ba, Hey, biro. abiro yara. Oh. Eh, Ariyo maber. Eh, dhako. Eh. Eh, bed piny kacha cha. Be happy iyudo ka wach ni mowacho ka. Bed piny kacha cha. Inyalo keto baba e lo kama. Wagem ko. Jaduong' ne bed na piny kanyo. Ne ma. Dhako ma nobiro ka koyom yom. Tinda kete ojeng dende orik. Ne jaduong' bed na ka. Jaduong' bed beda beda ka wuoyi matin. Oh, eh, wuoyi matin. Ne wuoyi matin emi nya bedo kala cha. Wabed gi ok ber kibedo winji winji weche jodongo. Chiwo kete kama we. Koro nyawa gi ineno dhako ni. Ne nyathi nya bedo kata e lokanyo. Ma odi nyalo bedo kata e lokanyo. Yawa. Da, dhi bed kacha. Ibiro kodo wiya gi welo. Bed kanyo. Koro jaduong' gimineno nyari ni ok aluor mar chiemo wang'. Kamineno ni ok aluor mar chiemo wang'. Kendo itimo maber kuom biro gi wuoyi matin ni. Ma e wuoyi maluwo bang'e cha, dong'? Nonyisa ni ma e wadgi maduong'. Nyako ni e, ma nyawa gire kawuono to kaluor mar wacho giri. Ok aluor mar wacho gima itimo naga. Koro jaduong' jaduong' iwinjo gini. Nyako ni owuok ang'e ni koso debe nusewacho moko kode dala kuno. Nolidho na lila. Eh, olidho ni mana ito bo. Nolidho na matin. Koro gima timore gi nyako ni e, en niya, nyako ni kowuok ni dhi chiro. Seche moko owuok sa apar gariyo nodhi chiro. odhi otieko nya obiro saa apar odhiambo koro saa apar odhiambo ni oweya seche go makata nyuka kaka nomiya pi mo pi maluoko go wang'a Mm. gi toothbrush koro Mm. gimoro imbe penje rende niya acham toothbrush koso acham toothpick to ipenje ga ni ober ga gani ok owinje onyisa mani babagi kia chieng' mane babagi bika chieng' mane babagi bika Mm. dhako ni oroma minenoni Penje. Koro nyara. Eh. En nang'o wachno en kamano. Baba. Eh. Baba pimo neno tama. Ne, ero ni pimo tame. Eh. Wapimni. Pimna. Seche moko kama nyocha omiya mirima, eh. mano omiya mirima. Eh. Ni dhako ni bukore wuok ni dhi chiro. Kosewuok odhi chiro, eh. owuok gi funda ma warone ka oloso. kama waro ne punda moloso ni ni oduogo gi ng'ato ni kowe ni oluor kala kara kalo pi aora mandonyo ni oluor kalo aora mar daraja mandonyo ni oluor karo koro en gi ng'ama kowe to ng'ani kowe ka chamo funda ni kas kogik to miye omiye fulu gowi mbele na to funda to muodo modong' matin kapenje ni profit mane misedo nyawa gini to bukore na niya ni en en mia ema ouso yare okinya kodhiambo fundo gorogoro nyalo golo mia Ah, mano dhako to- ni odhiera ne kaka koro ng'i ne kaka ochudo dhoge ne ne kiwe na riambo ma Eh. nyari Eh, anene nene nyawa gire Ah. ne akipietho wiyi king'iya ok iwuo ma dong' e babau Ero nyocha isepiedho wiyi idhi iluonge. Dong'eyo. Baba, Ne nyaka wacho ni wach ni maber. Ng'a mosekwayo pi ni ondi onge. Onge ka. kare ka en Ng'a kamano, mosekwayo pi ndi ondi onge ka. Ne, ne awacho ni ng'a mosekwayo pi ndi ondi onge nyika. to kiwa pim ne baba gimoro- Kawuono tiwuondori ni ime ungwana. Pile tiroma ma Baba nitiere nyako moro dala ka. Dhako moro noringo dala ka iluonge ni Nyobua. Baba dhako no ola. Samoro okiyo ka baba ka wuon parwa onge obiro to chako yanya. Samoro ogocho ne nyaka wuon parwa. Kiwinjo. Kawinjo. kaka sijui agombi, ging'eni aheri, sijui nini nini nini nini, weche mang'eny mago e gik ma be samoro kadhi e chiro kaka iwinjo wachono. Koro awacho niya, we ng'ama nogochoni cha odhi otedne. Koro wuoda, in iwinjo wachno nang'o? Koro in be winji jaduong'. Dhako ni sani onyisi ni kia ng'ama obi otena. Sani en e dala ng'a? To nyogwang' ni ng'eye. En e dala ng'a? Nyogwang' to ne chiega mokwongo. Ne dhako mohero sana. To kane emomiyo namanyo ni dhako ni. Ne ng'ama nosekwayo pindo nyion nyogwang' onge ka. Kendo kik achak ni manyo imanyo pindi on nyogwang'. Choke. Sawa. Ishi. Dhiyo. Koro nyara in iwacho nang'o? Uda kose idhi idhi Koro- gani? Koro gima timore jaduong'. Eh. In in king'iyo. Dhako no roma. Ayie ni ginyombo kata in ninyuomo ninyisa maber ndalo cha ni kata in in gi dhako mar apar. Eh. Kendo budak ema onyuolo na nyako miluongo ni nyawagini. Mano. To koro ka an anero nyogwang' ne mokwongo. to nyawagire sani mar ariyo kas nyawagire keto keta winje process dara mano sani kaka iwinjo jensi timore e pap ka Jenzi wachne raj. jo jensi oromo kata ruto president Hey, koro ati pana winjo ma ni ni ya mineno duong' ni gidwa ni jwer dhako ni weya gi kech nyocha chwe moingo ka mineno sani antie Da- wuoyi matin in be winje teme wuoyo gi nyaminu ayie ni ji to dak to weche iloso wuoyi gi nyaminu ukete kata piny ung'i ni utimo nang'o Oroma. Onge gima nyalo timo. Ne kaka jaduong' ma ndalo ndalo na ng'eny kamine na. Aya kare wabiro nenore uru. Eh ang'e ni wa jaduong'. Koro gima nitie, gima nyalo weyo. Daguru gi kwe piny ni kamano. Aya jaduong', kendo ing'e ni biro ni ni okonya maber. Ber ber asiemo dhako ni e wi e- e mbele jonyuolne. Seche moko to od- otemore mana ni mondo ogoya. Eh, Koko ber. Ani wa wa walos ni guok moro ka kik Kik dhi- wadhi uru ya. Eh, Maber. eh, abro. Eh, la- lar kodi ya. Eh. Daguru maber. Ya wagire. Apenji ni be wilo ng'adieri dhako ni? Wiya long'o na. Be wilo ng'along' adieri? Atimora na. Kaw kom. Kendo wachni ni wawa bed piny koka los wachni. Ne Nyasaye be wilo ng'adieri dhako ni? Hey, ere gima omiyo nyocha idhi dalau kasto ibukori ikono babau biro e dalana Koro ka nyawagire ikuodo wiya nang'o koro ka kono gi rach dongi mitimo nyawagire na ot kae mar apenji ni nakono. ikuodo wiya nang'o Ap- ne no, ng'ano pok akwayo opinion ni mondo iwuo koda winj gima iwacho nyawagire apenji ni ang'o mikuodo wiya dhakono Ang'o midhi nyiso inyiso jaduong' wach nyogwa? In ing'e nyogwano kaka nwachakogo? To sami ugocho ga ka jadongo. Apenji ni anyawa gi ang'o mikuodo wiya be wilo ng'adieri dhakoni ma nyocha kawi akawa ni wiyi ber ni tinde ang'o oting'o nyawa gire kosi isedonjo e chwaka in An ok adonjo e klas mar jo mochayo ji. nyawa gire kosi imadho biya in An ok adonjo e klas mar jo. nyawa gire koso usimba waragi teri nade in